Ev vîdyo ji bo kesên ku zimanê dayikê nizanin û ji bîr kirine. We parta yekemîn gelekî jê hez kir, ez ê niha parta duyemîn ji we re çê bikim. Ez ê ji we re bibim alîkar da ku hûn zimanê xwe yê dayikê fêr bibin. Zimanê kurdî hebûn û nasnama me ye. Eger tu zimanê xwe nizanibî, tu bê nasname yî. Niha werin em dev ji yapmişkirin, etmişkirina berdin û zimanê xwe fêr bibin. Heydê em dest pê bikin. Nebêje kelem, bêje pênûs. Pênûs. Nebêje sîlkî, bêje jêbir. Jêbir. Nebêje sozluk, bêje ferheng. Ferheng. Nebêje kelemtiraş, bêje tûşker. Tûşker. Nebêje hastane, bêje nexweşxane. Nexweşxane. Nebêje eczane, bêje dermanxane. Dermanxane. Nebêje doktor, bêje bijîşk. Bijîşk, nebêje hemşîre, bêje perestar, perestar, nebêje heyvan, bêje ajal, ajal, nebêje kaplumba, bêje kûsî, nebêje tavşan, bêje kîvroşk, kîvroşkê, kîvroşkê, çindê, çindê, çindikê, nebêje fare, bêje mişk, Nebêje domûz, bêje baraz. Nebêje aslan, bêje şêr. Nebêje ayı, bêje hirç. Nebêje kurba, bêje beq. Nebêje geyik, bêje peskovî. Nebêje kertenkele, bêje gumgumok. Nebêje ûrbejî, bêje xelxelok.

Nebêje denîz, bêje behr. Nebêje nehîr, bêje rûber. Nebêje balî vê derê ye, bêje girêdayî vê derê ye, girêdayî. Nebêje merkez, bêje navend. Nebêje îlçe, bêje navçe. Nebêje îl, bêje parêzgeh. Nebêje ez xwe gelîştirmîş dikim, bêje ez xwe pêş dixim. Nebêje ertelemiş kirin, bêje tealoq kirin. Nebêje gelişim, bêje pêşketin. Nebêje ew beşeriliye, bêje ew serkeftiye. Nebêje ez qarşilaşmiş bûm, bêje li rastî hev hatin. Nebêje gerek miş nake, bêje hewce nake. Nebêje irqçi, bêje nijadperest. Nebêje em dîrenmîş dibin, bêje em li ber xwe didin. Nebêje dîrenmek, bêje berxwedan, berxwedan jiyan e. Nebêje em mucadele didin, bêje em têkoşînê didin, têkoşîn. Nebêje ev qerişiq e, bêje ev tevlîhev e. Nebêje ev ferqli ye, bêje ev cuda ye. Nebêje kurum, bêje sazî. Nebêje belediye, bêje şaredarî. Nebêje kutubhane, bêje pirtûkxane. Nebêje memûr, bêje karmend. Nebêje te çawa qenşlimîş kirin, bêje te çawa pêşwazî kirin. Nebêje qurimîş kir yan jî sabûnmîş kir, bêje parastin, parastin. Nebije min karara xwe daye, bêje min biryara xwe daye. Nebije ez qetilmîş bûm, bêje ez tevlî bûm. Nebije toplum, bêje civak. Nebêje amaca min ev e, bêje armanca min ev e. Nebêje hereket, bêje tevger, nebêje camî, bêje mizgeft, nebêje kilîse, bêje dêr, nebêje dernek, bêje komele, nebêje kamu, bêje gelemper, nebêje kuruluş, bêje mezirek, nebêje yönetici, bêje rêvebir, nebêje rêhber,

Dojeh, nebêje gurûr, bêje serfirazî yan jî şanazî. Nebêje ez sorumluyê vê derê me, bêje ez berpirsyarê vê derê me. Nebêje program, bêje bername. Nebêje te min engel nemîş kir, bêje te min asteng kir. Nebêje malesef, bêje mixabin. Nebêje sûreç, bêje pêvajo. Nebêje ma sonucê te derketin, bêje ma encamê te derketin. Nebêje çîne mişke, bêje bicûne, cûtin. Nebêje yût mişke, bêje daqurtêne. Vîdyoya me heta vê derê bihevandino, hêvîdar im ku we hejê kiribe we vîdyoya duyê min ji min xwest part du doyanî û min ji bo we çêkir, eger hûn bixwazin ez dikarim ji we re part sê, part çar heta heta ez dikarim Vîdyoyê vî bi vî şiklî, bi vî awayî çê bikim ji we re, ji ber ku gelekî kêm a sihê ye û gelek kes ez ez dibînim ku welatparêz in û dixwazin zimanê xwe fêr bibin, alfabe xwe fêr bibin, hatine ser û şê xwe, hişyar bûne û êdî naxwazin van peyvên xelet bi kar bînin. Ez jî heta ji distêm hat ez ê alîkariya we bikim, hûn qet meraq nekin, ez li gel we me, yanî ez ê bi we re bim, Hûn jî min tenê nehêlin û vê vîdyeyê bi hevalên xwe re, bi malbata xwe re, bi her kesî re parve bikin, ez ê gelekî gelekî kêfxweş bibim. Bi rastî ez kedeke gelekî gelekî mezin didim û yanî çêkirina van vîdyoyan ne gelekî hêsane hevalin o, çend saetê min bê re diçin û ez gelekî gelekî kedê didim. Ez dixwazim ev kedan vala neçe û ez tenê nemînim. Her tişt ji bo kurd Her tişt ji bo Kurdî û her tişt ji bo welatê me. Heta vîdeoyeke din li xwe gelekî behs binêrin û ji bîr nekin, bibin abone, şîrovê xwe bikin û behs bin ez ê gelekî kêfxweş bibin. Bi xatirê we see you.